Yn sicr mae yna fuddion o ddefnyddio y cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn un peth, mae Shelter Cymru yn elusen gyfan gwbl Gymreig, felly i ni'n apelio at yn cenedl a phobl yn cenedl ni yn hunain, a drwy ddefnyddio um, y cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog, mae'n profi iddyn nhw, wel elusen sydd yn gweithio yng Nghymru yw Shelter Cymru, a dwi'n credu bod hwnna yn ennyn cydymdeimlad pobl, yn enwedig pan mae'n dod i godi arian, os y'n ni'n gofyn am arian neu pobl i gefnogi, uh, maen nhw'n dueddol o feddwl, o oh, wel ie, yeah, gan ni bod hi'n elusen Gymreig, fe newn ni gefnogi, ond mae'n wir hefyd o ran yn hymgyrchoedd ni, achos mae dyn ni ddeddfwriaeth tai wahanol fan hyn yng Nghymru beth sydd yn Lloegr, a mae defnyddio y ddwy iaith yn cyfryngau cymdeithasol cymdeithasol ni yn tanlinellu'r gwahaniaeth hynny rhwng Shelter a Shelter Cymru, ond rwy'n credu hefyd bod rhaid i ni fod yn gynhwysol ac yn hygyrch, yn cynnwys pawb, fel bod pobl yn gallu darllen a dehongli yn yr iaith maen nhw'n fwyaf cyfforddus yn ei defnyddio.

It's really brought us a bit of goodwill um, for the Welsh public, so it's definitely been very important to use. Uh, ti'n gwybod, fi'n credu bod e'n pwysig bod ni'n bod bobl yn defnyddio'r dwy ieithau, fel jyst achos y cyfleuon. Mae fe'n meddwl chi yn defnyddio'r Cymraeg, bod chi'n gallu targedu cymdeithas gwahanol, cymdeithas newydd, a mae beth yw'n mae'r pobl o Cymru, mae'r Cymru Cymraeg yn, yn licio helpu ei gilydd hefyd, so sy'n lli targedu bobl fyna. Gobeithio maen nhw'n dod, joio'r pizza, ar ôl gweld pethau ar y cymdeithasau, uh, cymdeithasau a wedyn bod nhw'n dod nôl a joio'r pizza hefyd. Fel elusen Cymraeg, y mae'n rili bwysig i ni i cael negeseuon yn Cymraeg ar ein cyfryngau cymdeithasol, a ni di ffeindio'n ddiweddar um, pryd i di wneud um, hysbysebu ar Facebook yn Cymraeg. Mae rai Cymraeg wedi performio'n well na rai Saesneg, sy'n dda. So, ynglyn â reach a engagement ni wedi cael, maen nhw'n lot well yn Cymraeg. Wel, o ran t'o' manteision, o ran defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg ac yn Saesneg, wel mae modd i ni ymgysylltu gyda'r gynulleidfa Gymraeg hefyd. Yym mae'n ffordd i ni ddangos bod ni yn elusen sydd wedi gwreiddio yng Nghymru, yym bod ni wir yn yn becso o ran gwasanaethu y cwsmer, a fi'n meddwl ma' mae'n dangos bod ni'n meddwl am anghenion ein cwsmeriaid ac yn dangos bod ni'n ymgorffori gwerthoedd Cymreictod. Wi'n meddwl mae'n dangos bod ni'n elusen Gymreig, mae'n dangos bod ni'n gynhwysol, bod ni'n ystyried yr hyn mae'n cynulleidfa ni eisiau, ac mae'n dangos bod ni'n wir yn elusen sy'n meddwl am Gymru gyfan.